Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi Sajan tal-li di l-opportunità li tajtni. Studenta għasizin, ma ma għat maġi, inti bissa ċċettajt. E, Għalek nirringrazzjak ħafna. E, jien e, il-podcast tiegħi titratta ħafna il-UFOs, l-alien, il-paranormal. Palma taf. U isni pala alien, jiġifieri. jew pala UFOs.
Waħda saqsietni, għanet saqsietni u kont batlek. Jekk ta' ikun hemm xi ħadd jara UFO u tmur issaqsi qassis li tkun rat UFO jkollha l-video, dix tagħmel? X'inhi l-opinjoni tal-qassis fuqha?
Mhux saqsi wieħed xjenzjat jekk dak il-video li qed tara u veru le, għax sa fejna fin Hemm ħafna teoriji fuq UFOs u da, imma qatt ma ġie pruvat illi xi ħadd ġie f'komunikazzjoni ma' UFO. Ħlief eh, fil-film eh, ta' Close e Encounters. E.T. u ħafna minn daw. U veru jaġbuni, imma bħala fiction hekk. Eh, jiena. Jiena nemmen ukoll ta' ġviri ma nemminx Illi dawk id-dinjiet kollha li naraw fil-kożmos, dawk l-istilel kollha huma kollha vojti, jien nemmen li l-evoluzzjoni tal-bniedem għadha fil-bidu. U iktar ma jgħaddi żmien qatt immorru f'dawn dawn l-istilel u il-kożmos ġie magħmul għall-bniedem. Issa jekk hemmx Tip ta' ħajja umana kif nafuha llum ma nafx. Ma nafx.
Ġifieri ma teskludix il-possibilità li hemm ħajja oħra x'imkien. Ma jien ma neskludi xejn għax ix-xjenza ma teskludi xejn. Eh, Il-ħaġa hi li, eżempju, bħalissa l-Amerika toħroġ ħafna informazzjoni. fuq il-UFOs u hekk. U hemm korrelazzjoni fejn daw jidhru fil-Middle East fejn ikun hemm konflitti u postijiet eh, li jisu għandhom interess huma bħal armamenti u affarijiet oħra. Issa l-ħaġa hi li hemm min qed jassoċjahom dal-aħħar id-dehriet Bibliċi ma' dawn id-dehriet tal-UFOs. Teskludiha inti jew. Jien ma neskludi xejn, imma you have to prove it. Kull bniedem għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, kull bniedem għandu dritt għall-pożizzjoni tiegħu, però li jkun kapaċi jippruva. B'xi għax jien hekk inħoss. Għax jien hekk nimmaġina, għandek kull dritt imma. F'ta' Ezekiel jgħidlek rota ġo rota. U n-NASA rnexxilhom jagħmluha di. Hemm patent tan-NASA, rota ġo rota timxi. Ġifieri dak kif iddiskriva dak iż-żmien dit-teknoloġija u llum il-ġurnata rnexxilna nagħmluha minn fuq dak li ddiskriva Eżekjel. Għalhekk l-Iskrittura mhix ktieb xjentifiku u mhix ktieb storiku, sa ċertu punt almenu, imma huwa ktieb biex iwassal messaġġ reliġjuż. X'il-kittieb tal-Iskrittura, ħa ngħidu Alla huwa l-awtur tal-Kelma tiegħu. X'meta qed naqra l-Bibbja, 72 ktieb skont ir-reliġjon Kattolika, hemm l-Antik Testment u l-Ġdid Testment. Il-Kelma t'Alla, l-Iskrittura, Aħna nitgħallmu illi l-awtur tal-iskritturi ta' dawn it-72 ktieb huwa Alla. Però Alla għamel użu minn bnedmin biex jiktbu u dawn ħadu l-ħrejjef kollha ta' żmienhom, l-istejjer li semgħu ta' żmienhom, il-leġġendi u li kien hemm u għażlu lilhom biex iwasslu messaġġ. U messaġġ reliġjuż mhuwiex xjentifiku jew eh, matematiku imma biex iwasslu messaġġ reliġjuż. Per esempio, l-ewwel ħames kodba tal-Bibja, il-Pentatewku jgħidulhom, dak mimli bistejjer u ħrejjef li nsibuhom f'ħafna kulturi ta' dak iż-żminijiet. Fil-Mesopotamja. Pereżempju, Adam u Eva jiena ma nemminx li Adam u Eva kienu persuna waħda raġel u mara, għax ma tistax anka loġika kif il-bledmin kollha ġew minn daw il-koppja li daw kellhom insest bejnietom kienu kollhom rapport sesswali bejn il-ġenituri u wliedhom, bejn Adam u wliedhom, żewġ subien li kellhom, ma naħsibx li hekk. Imma il-messaġġ tal-Bibbja hu li kollox ġie maħluq minn Alla, anki l-bniedem. Allura ma tistax inti tieħu biċċa mill-istorja jew biċċa mill-ħrafa u tgħid għax hekk jgħid Alla. Taw iktar il-qudiem forsi meta nitkellmu dwar ċerti nies kif jikkundannaw l-omosessuali, per eżempju, u dikotaw il-San Pawl, il-kultura ta' dak iż-żmien, imma ma tistax toħroġ sentenza barra mill-kontest li fiha nkitbet u f'dik l-istorja li il-kittieb rrid iwassal. Dak kitibha hemmhekk kien burdell dak iż-żmien. Hu kitibha l-Korinti, mhux hekk? Dik il-biċċa l-parti fejn jgħid li fuq l-omosesswalità waqas fuq l-omosesswalità li raġel jorqod ma' raġel kienet għandu jkun u ġiet interpretata.
Sa fejn naf jiena fil-letteratura Griega The Highest Form of Love kienet bejn nies tal-istess sess.
Ejju.
Fil-mentalità Griega pagana kienu jqisu l-omosessualità bħala l-iktar forma sabiħa ta' sessualità. Baqgħet sejra fir-Rumani wkoll. Imma mbagħad meta ġie Ġesù beda jispjega iżjed id-dinjità tal-persuna, fejn allura kienu jaċċettaw l-iskjavitù, kienu jaċċettaw li l-bniedem tista' tużah u tarmih. Mentri Ġesù qalu kull ma tagħmel lill-oħrajn tkun qed tagħmlu miegħek stess. Ma tistax inti tuża persuna sesswalment u tarmiha, jekk inti rajt il-films ta' Pasolini, terribli meta jġib l-istorja tal-Imperu Roman kif ġiet degradata kif film li jqallak imma huwa reali kif kien jagħmlu orgies u jaqbdu nisa tqal, jaqsmulhom l-istonku, joħorġulhom il-baby, hekk biex jieħdu gost u jxorbu u jaqalaw u jirremettu u jaħsbu li qed jagħtu gost lil Alla t-folos tagħhom. Infhem, l-istorja jisha tirrepeti ruħha. Illum il-ġurnata, jek ta' Ma nasibx li jisir hekk ta' Ma jisiru attriċitajiet żgur żgur. M'hemmx żgur billet. Gwerer. Jekk naraw xed jiġri f'Gaza bħalissa fejn għandek iżjed minn 30,000 il-maġġoranza minnhom nisa u tfal. Kemm sptarijiet qed jiġu attakkati. Kemm Knejjes qed jiġu attakkati. Kemm moskee qed jiġu attakkati. U dawn jgħidu l-iktar armi armata righteous li hawn fid-dinja. Imma il-ħniżrijiet li qed isiru huwa inkredibbli. Nispera li il-qorti tad-dinja li Iżrael għall-ewwel darba ġie mtella' quddiemha, nispera li tiddeċiedi. Diġà qalet li hemm każijiet biżżejjed ta' ġenoċidju. U ġenoċidju hija li inti tnaddaf pajjiż biex tokkupah. U għad dawn il-ġlied kollha li qed isiru, L-Iżraeli settlers li huma illegali anki skont liġi ta' kull pajjiż ta' qed jieħdu il kollu jieħdu l-artijiet u joqtlu l-Palestinjani, joħdulhom l-annimali, joqtlu għamlhom. Daħħat maridhom u ħaduhom huma l-Palestinjani. U issa l-istorja nbidlet, mill-Ġermaniżi ġew huma issa jagħmlu l-istess jisu tibqa ta' ħaġa. Li nara diffiċli tifhem li dan poplu illi kien imkeċċi minn kull imkien. Illi Hitler kien waħħal fihom kull ħażen li kien hemm il-Ġermanja dak iż-żmien. U dewet jagħmlu l-istess il-poplu Palestinjan. U Netanyahu għamilha ċara illi huwa ma jaqbilx li jkun hemm two-state solution imma irrid ineħħihom u ppreżenta mappa tal-Middle East mingħajr il-Gaza, mingħajr il-poplu Palestinjan. U da hija l-policy tiegħu. Fl-aħħar għax Biden għandu l-elezzjonijiet issa, beda jduru qabel tara l-BBC il-medja tal-West kollha favur Izrael jew jgħattu l-uniku television ċar li qed jilħaq lilna tal-West x'qed jiġri f'Gaza u għal Al Jazeera. Al Jazeera hija l-uniku stazzjon li qed jagħti almenu l-picture ta' dak li qed jiġri. Il-BBC li jiena personalment inqisha bħala the best tara l-ġurnalisti tal-BBC laqqas biss huma kapaċi jaffrontaw il-gideb li L-IDF, l-armata Iżraeljani qed jgħidu, immaġina da, daħlu f'underground tunnels. U uh, Amanpur ta' CNN għamlet intervista ma' ex-president Izraeljan Barak u għal Aħna nafu bihom daw it-tunnels. Aħna bnejnihom dawk. Għamluhom huma stess. Aħna bnejnihom.
Ġifieri daw bdew jgħidu li huma għamluhom apposta huma ċentru tal-Ħamas minn trimu veru xejn. Diffani tingi illi darba minnhom ġabu f'wieħed minn daw it-tunnels ġabu pjanta. U għal din hija il-xedjul tal- terroristi tal-Hamas li jiltaqgħu hawnhekk. U kienet miktuba bl-Arbi. Imma nafx l-Arbi. Imma u storbju daw għax sabu il-roster tal-ta' daw. U bat tafx kienet? Kienet kalendarju. Jannar, frar, marzu, april, il-ħat, it-tnejn, it-tlieta. Eżasti, tajbel. Propju il-gideb, jinnemmen li il-dizastru fil-gwerra barra in-nis innoċenti. F'dal kas nisa u tfal, l-ewwel casualty tal-gwerra hija l-verità.
Hemm ħaġa li, eżempju, jagħmlu żmien ma jattakkawx il-Ħamas. Għax ma rridu ngħidu kollox il-Ħamas ma għamlu sewwa, attakkaw u qatlu l-Iżrael. Issa, hemm ħaġa li huma mill-lider meta jispiċċawlhom l-munizzjoni u l-flus jidħlu joqogħdu kwieti hekk jagħmlu tul ta' żmien u mbagħad jerġgħu. Huma mill-lider kienu jafu l-Iżrael li ħajattakkaw. Ma ħasbu li mhumiex kapaċi. Le, imma kien hemm rapporti illi ħa jsir dak l-attakk, xi jekk hemm Sigriet Service organizzat għal min għandu l-fama, hija l-Mossad, huwa l-Sigriet Service Iżraeljan. U l-ironija hi li Mossad kienet kien bniha b'dija wieħed Nazzist, Shortino.
Eżatt, imġidana. Hija kwistjoni ta' poter, rispettivament u il-reliġjon, il-politika, l-ideoloġija, hija servizz tal-poter. U meta naqra fuq daw l-istejjer, ovvjament, Izrael huwa wieħed illum wieħed mill-iktar pajjiżi armati li hemm fl-Amerika, li hemm fiż-żona, l-uniku pajjiż li għandu l-armi nukleari Kien wieħed mill-Iżrael stess li kixifhom. Dan qabduh, arrestawh, tefgħuh il-ħabs u ma jistax joħroġ minn Iżrael, ma jistax jagħmel intervisti. Imma qal ċalutant għana jiena bħala xjenzjat kont wieħed minn dawk li ħdimna biex l-Iżrael ikollu bomba nukleari. Mhux waħda biss għandhom, għandhom ħafna bombi nukleari.
U min jaf x'għandhom iżjed u dak la jindom. Ifhem il-Palestina qegħdin the underdogs qishom bħala armamenti u m'għandhomx armamenti.
Bħalissa Il-Ħamas insomma mhux il-Palestina. Bħalissa
qed iddur kontra Netanyahu għax Hemm fl-elezzjonijiet li ġejja bejn Biden u u Donald Trump. It-tnejn huma anzjani. Mhux hekk.
Ġiddan huwa the best li l-Amerika tista' toffri. Però hemm grupp ta' demokratiċi għax mill-Istati kollha jirbaħ l-elezzjoni presidenzjali minn erba' ħames Stati li huma jistgħu jdawru ir-riżultat favur Trump jew kontra Trump, jew favur Biden jew kontra Trump Biden. U hemm grupp sew ta' demokratiċi li tant tqallaw jaraw nies imutu. Hemm iżjed minn 33,000 s'issa li Iżrael qatel u ma nafux għax dana meta inti tattakka bl-ajruplan titfa' l-iktar bombi b'saħħithom li hemm għandhom fl-arsenali tagħhom Grupp ta' Demokratiċi ħarġu non-committed li jivvutaw il Biden. Allura dana qed jitlef il-voti u issa qed jara illi x'ser jagħmel meta inti għandek dawn l-istati li jiddeterminaw min se jerbaħ jew le. Għax hemm ċerti stati li huma favur Trump u ċerti stati li huma favur Biden. Imma hemm ħamsa sitt stati li huma jilagħbuha. Allura jekk daw il-voti imorru fuq naħa oħra jiddeterminaw l-elezzjonijiet min jirbahom. U disgrazzjatament issa meta Biden induna li hemm ċans li jitlef l-elezzjoni u jirbaħ Trump, U qed jgħid xi xagħti Trump għali meta nitla' neħles il daw kollha li organizzajna biex jattakkaw il-kapitali ta' Washington. Għal neħlishom kollha. U issa għandu xi 460 miljun dollaru xi jħallas u m'għandux biex jħallashom. Meta qed juża kampanja bħal mamel Berlusconi L-Italja, fejn iktar ma kellu kawżi l-qorti, iktar in-nies jivutawlu. Imma għalkemm kien miġnun, meta kien hawn ma kienx. Jieni nikkalkula li dawn ix-xhur li ġejjin l-Amerika iddur kontra Netanyahu u diġà bdew kampanja minn issa li jgħidu li Netanyahu għandu jitneħħa.
Meta kien hawn ma kienx hawn gwerer meta kien hawn Trump. Eżatt, u l-ħin kollu jgħid hekk. Jgħid fi żmieni ma kienx hemm gwerer. Ara kemm hu miġnun f'żamm tnaqqas stabilta. Tipo, eh, u kull fej kien hemm ikun hemm xi ħaġa li jistgħu jipprofittaw l-Amerikani u stejshom bum, żejt. Jien naf deb, issibhom hemmhekk, kastja. Ġifieri li naħseb jiena. Il-reġimi kollha tas-South America kienu kollha influwenzati mis-CIA Amerikana u r-reġimi kollha kienu jinbidlu skont il-politika Amerikana.
Bħal Kuba u hekk, eh? Hekk Kuba rridu jeħilsu biex ma nexxilhomx imma. Imma l-pajjiżi l-oħra kienu jnexxilhom. Kuba tfakkar f'Kuba, niftakar Che Guevara li huwa icon Kien tabib, ġri daħalla il-karriera mela. ta' tabib biex sar jiġġielet eh, il-terrorizmu, il-ġenoċidju li kienu qed isir fl-Amerika Latina kollha u sar simbolu ta' rivoluzzjoni. Imma kif jgħid il-kollega tiegħi Mirko, biex issolvi problema m'hemmx għalfejn taqbad machine gun, eżempju jkollok dubbiena ġo kamra taqbad machine gun tispara l-kamra kollha biex tipprova tolqod lid-dubbiena. Intelligenti da Mirko. Imma.
Il-minu professur da. Il-kollega.
Eh, kollega tijak. Eh, dak li għandu xelu eh, krukat ċek. Issa fim teħ. Ġifiri, bi problema, bi problema, tistax jissolvi eh, l-istess dan. Imma inti mit għandek iż-żejt, met għandek materja prima li tista' tagħmel provi. Il-kolonjaliżmu sar a skapitu tal-pajjiżi fqar u r-riżorsi li għandhom li huma enormi biex jaħduhom il-West u. Bħalma kienet il-Belgium ġol-Kongo. Mhux hekk.
Sfruttaw xabba nies u qatlu xabba nies imsieken.
Bħalma kisar anka ir-reliġjonijiet il-maġġoranza minnhom bdew bix-xabla. Kienu jmorru f'pajjiż l-Ispanjoli u l-Portugiżi, jidu natives. Conquistadores.
Jamduhom l-ewwel, bat jaqtawlhom rashom u jisirqulhom l-artijiet. Ħafna pajjiżi disgrazzjatament bekk beda l-Kristjaneżmu. Għax huma kien jgħidu li dawn m'għandhomx ruħ. Inftakar għamilt xahrejn l-Afrika jiena, kont il-Kenja u n-Nigeria. Għall-missjoni?
Kont il-missjoni ma' gruppi ta' Maltin. Konna tobba, nurses, engineers, għamilna xahar sħiħ f'kull pajjiż, intellaw ħafna xogħol. U Jien niftakar l-Isqof t'hemmhekk kien jgħidilna li jura d-dokumenti li l-Isqfijiet Kattoliċi kienu jiktbu Ruma u jgħidilhom hawnhekk hawn nies suwed f'aħma u ma nafux jekk għandhomx ruħ, ma nafux jekk humiex bnedmin. U. Nagħmduhom biex inkunu ċerti almenu jekk huma bnedmin ikunu mgħammda. Imma fl-Afrika hemm preġudizzju enormi kontra kull min kull min mhuwiex Skont il-fehma tal-maġġoranza, dak li jagħmlek raġel. X'jekk inti tgħid il-familja tiegħek, jiena omosesswali pereżempju, jaqtluk. Jaqtluk. Issa dal-Papa li ħin kollu jitkellem aħna knisja ta' kulħadd. Kulħadd għandu postu fil-knisja. Il-knisja qidem biex in-nies iħossuhom maħbuba u aċċettati. Il Il-fatt li ta u semmiha fil-pubbliku qal aħna naqblu li l-qassisin jista' jagħti l-barka lil kull min jitlobilu. Mhux hekk? U anke kien omosesswali, anke għal min jien biex niġġudika ir-rapport ta' dawn it-tnejn omosesswali jew lesbjani, min jien biex niġġudika l-imħabba tagħhom? Ma qisu mhux kull Però mbagħad għalhekk li għedtlek illi l-maġġoranza tal-isfijiet Afrikani, frott tal-kultura Afrikana li għandhom dal-preġudizzju kontra l-omosesswali, għandhom homofobja inkredibbli, Il-maġġoranza minnhom ħaduha kontra l-Papa. Anki hawnhekk.
Hawn Malta uħud. Imma l-maġġoranza le. Maġġoranza le, imma ssib eh, dawk individwu u għed minnhom tal-qorti u għalħħa ġi akkużat serjament bħala hate speech. Le, jiena fem, jiena fl-opinjoni tiegħi kulħadd jagħmel li jrid u ħadd mhujet biex joqgħod għall-ordnijiet ta' ħadd ieħor u ġifieri. Le jiena nimmen li kulħadd għandu dritt jażel għażla li jridu, però l-libertà tiegħi tieqaf meta tirfes il-libertà tiegħek. Xejn ma nistax jien għalit nagħmel li rrid u naffeċ il-libertà tiegħek hekk le. Hekk le, le, le, ovvjament. Imma sa kemm ma tkun qed tiddejqa l-ħadd. Eżatt, tagħmel li trid fil-ħajja provata tiegħek.
Xtaqt insaqsik,
Meta fin-1933, għax ġie ġieli ddiskutejtha ma' xi qassis u ġeneralment qishom ħadd ma jtini naqa' risposta fuqha dil-ħaġa, min-1933 sal-1945 il-fajls tal-Knisja huma sigrieti. Ħadd ma għandu aċċess għalihom. Aqqas jekk titlob permess. Jiġifieri ġieli anki qas il-Papa m'għandu aċċess għalihom dawn. Għax il-Papa jagħmel terminu u jispiċċa u daqshekk. Allura ma jkollux aċċess għalihom. Dawn qegħdin sigrieti u ma jistgħux jinfetħu.
Tgħid tal-arkivji tal-Vatikan, le? Huma miftuħa għall-istudjużi? Le, ta.
Minn 1933 sa 1945 ħadd ma jista' jċedi għalihom. Safina fjena fetħu ta? Fetħu minnhom?
Ija.
Jiena naf studjużi li marru hemm u sabu ħafna dokumenti. Il-Knisja jekk tibża mill-verità tfisser li mhix il-Knisja vera. U l-verità titfittixha. Per esempio dak li qalu fuq il-Papa Piju 12 li kien favur Hitler, kien jappoġġa n-Naziżmu. Id-dokumenti kollha tal-arkivji tal-Vatikan infetħu. Infetħu hija? Hija, mela.
mela. Kemm minhomx ħafna mela. Issa ftit żmien ilu kienu sigrieti. Issa fejn fin hemm terminu sa kemm ikunu sigrieti minn għalija ma nafx kemm 10 snin li żjed imma illum. 80 sena kienu żgur. Imma illum inqasta. Ta' żmien il-gwerra nfetħu żgur. Ta' żmien il-Piju Tnax infetħu żgur. Imma hemm tad-Duce Lufo del Duce mhux qiegħda tidher. Hemm ir-rekords fuq affarijiet oħra għax inti fin-1933 ġo Magenta waqa' Jufo u nġabar u Mussolini tah lill-Vatikan. U l-Vatikan, għax fejn trid iżżomm u fejn hemm post sigur? Il-Vatikan hu. U tawh il-Vatikan. Issa, minn hemmhekk, kif intrebħet il-gwerra mill-Alleati, il-Vatikan bagħat għall-Amerika u l-Amerika ħadu dal-oġġett minn hemmhekk. Issa, hemm ħafna minn dil-biċċa ta' xogħol min-naħa tal-Vatikan qiegħda magħluqa, ħadd ma jista' jaċċedi għaliha, imma Minn naħa tal-militar hemm xi karti jiġru. Fimt? Għalhekk qiegħed tipo dik il-biċċa qiegħda sigrieta. Daw kienu jafu bihom ħafna qabel.
Jafu bihom min? Il-Vatikan.
Il-Vatikan il-Vatikan bħal min jgħid li l-kurja, il-kurja hemm xi 150 nies jaħdmu, ma tgħidha xi il-kurja tgħid hekk, il-kurja min fil-kurja u x'awtorità għandu li jgħid hekk. L-istess il-Vatikan huwa magħmul eh, minn amministrazzjoni li pratikament hija internazzjonali. Sa ftit snin ilu l-maġġoranza kienu mill-Italja għax jitkellmu bit-Taljan. Imma dik l-istorja tal-UFO li qabdu xi dokumenti fejn kien involut Mussolini. Di għedha fil-Kongress Amerikan. Għedha darba li smajta jien. Għedha fil-Kongress Amerikan, ġifiri, għedha tiġi għed jiddiskutu fil-Kongress Amerikan bis-serjeta kollha. News, ġifiri, l-aħbarijiet li ma jasal xaw. Top il-fiction.
Le, miex fiction.
Għandhom problema l-Amerika kbira palissa. Problema enormi. Inti ma tafx li l-pilots intaqgħu ma' UFOs waqt li kienu qegħdin fuq training? U fuq xi kif tkellmu dawn? X'jiġifieri? Ma tkellmux. B'liema lingwa?
Ma tkellmux.
Inti jekk. Qegħdin iħarsu lejn xulxin?
Jekk jiena mmur ġol il-buskett u nara nemlu, mhux ħa nieqaf inkellmu?
Ġviri dan ta' ma nemlu. Eh, għalina, naħseb li nemel u aħna, kieku ilhom li ġew komunikaw. Ma naħsibx li din on the same plane bħala intelligenza. Din it-tip ta' dinja tal-UFO hija iktar mimlija fiction mill realtà. Ne, le, faħder hemm il-videos minn nimits, hemm videos minn fuq mill-art ġifieri, minn fuq destroyers, Hemm rekords tar-radar. Hemm, hemm ħirġin qed jitkellmu. Ilha għaddejja di. Di bdiet mit-2017. Jiena rajt video ta' daw isom bħal tal-films hekk. Isu tifel brasu kbira. Le. bil-ġisem abjad. Santa Faustina, għaw, ah, mux Santa Faustina, Santa Teresa Davola jista' jkun li kella encounter, jista' jkun. Għax għandha key points kollha. Għandek dritt għall-opinjoni tiegħek, però pruvet. Għandek figura li miex ikbar minn tliet piedi. Kella xi ħaġa u għamlilla inspezzjoni. Ġiri xinanu kien da. Eżatt. Kien nagħnu.
Il-ġilda tiegħu kienet qisha bħal ta' żrinġ, qalet. Kien hemm riħa ta' salfier xi żjed. Kellu wand li beda jdaħħalha ġo mnieħerha ġo ħalqha beda jeżaminha letteralment. Jiġifieri jista' jkun li hemm xi ħaġa.
Dejjem jista' jkun hemm xi ħaġa, però eh, bħalma għadna fil-bidu. Kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, però you have to prove it. U dan l-affarijiet li għad li għadek ma provajt li xejn. Issa norik wara l-programm, Fader. Norik naqra xinu għaddej, mela. Għax għawek il-problema kif qed inti l-informazzjoni bħala l-ġazira. Dik l-unika sors li jiġi eh, sura ta' nies hawnhekk. Imma mbagħad L-unika sors biex inkunu nafu x'inhu jiġri fid-dinja tal-UFOs u l-Kungress Amerikan huwa l-internet, il-YouTube. Ma ssibx fuq ix-xandir. Ma ma jtuk xejn. Qas jgħidu qas jgħidu isma' qed jiġri hekk fil-Kungress Amerikan ta'.
Però trid tkun fair enough li kull min jgħid opinjoni tara x'awtorità għandu. Ifhem. Eh, eh, eh, per eżempju, Don Brown kiteb ħafna affarijiet fuq il-Knisja Kattolika, imma it's all fiction. Mbagħad ħarġu films, Devils and Demons and Angels. U ħafna minn daw. Imma huwa fiction, u togħu għastarom bħala fiction. Imma min jemmina ma bad. Da mu mux fiction fare, ta' ġifiri, jek jena, fem jirrajt ħaġa stramba ġifiri, muħħonċ wahdi. Ma jfisser. Għand il-video,
li kienem miħada bħala xi ħaġa reliġjuża u ma nafx kif jinduna bihom jkunu jaf li qegħdin hemm u li ħalihom xi ħaġa reliġjuża jingħatta bħala xi ħaġa teknoloġika dik id-differenza.
u teskludi d-dellijiet jew id-dawl u lob bid-dawl. Le le x'lob bid-dawl da jiena kont da letteralment kont qed nara hekk, jiġifieri mhux hekk, hekk kont qed nara. U kienet fil-baxx, kienet viċin tiegħi, rajt il-movimenti tagħha x'kienet qiegħda tagħmel. X'kienet qed tagħmel? Kienet qiegħda qabel ma tisparixxi tixgħel, tisparixxi, jiġifieri ma tibqax fir-realtà tagħna u terġa' tiġi hekk, bum. Imbagħad Terġa' tagħmel l-istess, tirrepeti l-istess ħaġa. U mbagħad kif qabdittielha, inti mill-bogħod taraha ddur. Qisha ddur il-ħaġa. Għalhekk ta' Ġuża Mifsud. Imma kelmitek din xi xi. Le, ma kelmitnix, jien li jkun hemm. Għax ġiet tagħmilha biex tgħod tara lilek. Da li kien ikun hemm miegħi, kien jgħim jgħidli rajt UFO lem, rajt UFO fuq il-knisja, kont l-għalqa rajt UFO. U jien ma kontx nemmnu da xi loss qed jgħid kont ngħid. Jiena meta kont żgħir ta' xar snin kont rajt UFO, fit-2009 rajt UFO ieħor, Allura għaddew tnax-il sena. Da kull ġimgħa kien jiġi jgħidli isma' rajt UFOM. Ija, min jara. Min jara ġli. Ma konx nem, ejwa li ħanġli. Għali ħanġli dik ħaġa inkredibbli da mhux bħal Angelik, irid jagħmel reklam, irid jidda, daqqas irid jidda. Angelik ma rridx jagħmel reklam, jien nemmen li Angelik għalkemm ma naqbilx miegħu, nemmen li hu sinċier. Imma il-fatt li jien sinċier Ma jfissirx li qed ngħid il-verità. Ifisser mhux inqarraq. Kien qed nara xi ħaġa, jien qed nara xi ħaġa. Tant kemm ħal dib fiha jien il-ħaġa, dil-ħaġa li naf l-istigmati xi jkunu kollox men. L-istigmati huma impatt radioattiv, bħal meta xi ħadd ikollu radioactive exposure u ħaj ikollu. Tgħid Padri Pio huwa kellu L-istigmati tiegħu huma. Padre Pio questionable. San Franġisk le. Dik id-differenza, għax San Franġisk għandu il-key points kollha. L-anġlu kien kiefer miegħu, l-anġlu laqtu brace of, of light that protrude back, jiġifieri, id-dawl ma jmurx lura, id-dawl jekk huwa dabtu pupp jispiċċa jitlaq. Da le, da d-dawl laqtu u reġa' mar lura. Għandu l-key points kollha, l-istess storja bħalma ġralu Franġisku, ġrat lil wieħed fil-Brażil. B'kollox eżatt u daqqa sbibbja m'għandu ġo dal-post il-Brażil. Fimti ġifri ma setax ikun jaf bl-istorja ta' Franġisku, impossibbli. Hemm ċertu stejjer li jiena Qed naqbad pattern fejn ngħid ara f'dan rokkont bħal ta' Franġisku hemm rakkont ieħor fil-Brażil, bħal dak ir-rakkont fil-Brażil hemm rakkont ieħor Sqallija ftit il-pass 'il bogħod minnha u bħal dak ir-rakkont naf bniedem ieħor hawn Malta li hu kitarrist u famuż u l-Isla laqtu dawl. Jiġifieri kullum kien il-fenomenu, m'aħniex speċjali ngħidu aħna xejn. Għalhekk jien ġuża in a way nemminha. Għax l-istess ħaġa li ra l-qassis u jiddiskrivi l-qassis, rajtha jien, għax mill-botta raħħa ddur. Għax tara kien video għal. Għax tkun nisrani tara jew anka f'pajjiżi mhux insara. Jien naħseb li tkun humble, li tkun umli. Meta tkun umli naħseb jidru. Tkun umli biżejjed, ma nafx, hekk qed ngħid. Jien qatt ma rajthom forse għax minix umli. Le, fis-sens. Diffiċ li nkun umli. Irti kollok jisu pakket mill-lider daw n-nis li jaħdmu l-għalqa u jkunu umli ħafna. Qisu hemm xi ħaġa, din dejjem insemmiha, Mirko jgħidli hu le x'int qed tgħid, kif qed tipprova tqabbelhom dal-affarijiet. Imma qisu hemm xi ħaġa men, min jaħdem l-għalqa u Mirko ġielilhom dawn. Mirko ra l-Padre Pio bid-dawl jixgħal f'għajnejh. Biss sejta Mirko. Kont għadni żgħir ili. Kont għadek żgħir. Ismani, jiena ma nemmen f'xejn, jiena jekk tgħidli Għalfejn neżistu? Jien ngħidlek li mix-xejn ħloqna aħna. Jiena ma nemminx li rajt li li għajnej Padre Pio kienu qegħdin hemmhekk b'interċessjoni ta' Padre Pio. Jiena konvint li moħħi għamilha ġlieda totalment. Naqbel miegħek. Speċjalment meta
Ħa nkun onest miegħek, jien fittixt ħafna fuq Padre Pio. Kieku jkolli nilgħab il-flus jekk kienx onest jew kienx frod ngħidlek li kien frod 100%. Troll jiġifieri? Jiġifieri daka hemm dokumentarju ta' Massimo Polidoro daħal ħafna fid-dettall. Għana ah, questionable. Mati ta' Padre Pio għalfej u il-timing u anka eh, eżaminazzjoni xjentifika ta' xinuma.
Kulħadd għandu dritt jgħid li jrid, però you have to prove it. Le, dal-dokumentarju vera tajjeb għandu ħafna informazzjoni xjentifika fih jikwota s-sorsi. Il-Kolombja, il-Kolombja hemm Delights of San Pedro. F'dal post xi nies inħarqu u kellhom l-istess stigmati. Bħal ma hemm ir-rakkont ta' Franġisku, l-istigmati huma xejn iktar ħlief radio impact minn dal-fenomenu. U jekk toqgħod tinnota, dawk li kellhom fiż-żmien, eżempju, kif ħa naqbad infehmek, dawn ma setgħux jiddeskrivu oġġett teknoloġiku għax ma kellhomx dak iż-żmien. Allura kellhom iddiskrivew bħala kif se jinterpretaħ moħħu Franġisku l-anġlu kien kiefer miegħu. Hekk hemm miktub hekk jew le? Hemm għadhom l-istess. Huma stejjer ta' kemm? 1500 sena ilhom.
Ejju, xaġek. Xaġek kien U 1,500 sena ilu, kull fenomenu li ma kinux jafu jispjegaw, kienu jgħidu li hu miraklu. Eh, L-istess il-mirakli li għamel Ġesu. Il-mirakli li aħna jisum bħala mirakli ħafna minnhom kienu jew mart mentali, jew kondizzjonijiet mentali. Malija ma jbidilli xejn mill-faxxinu li Ġesù għandu għalija.
Le, jina fimtu l-punt tiegħek u għalhekk nammirak men. Tipo, inti iktar fuq il-fidi li kif il-guidelines li juża Kristu milli kif naqbad ngħidlek tieħu l-affarijiet to the letter bħal kien jagħmel mirakli u affarijiet kbar, jiena naraħ bħala. Ġesu kien jagħmel mirakli ma. Naraħ bħala kemist.
Mela kif tkun kemm istux mirakli ta' Kull miraklu u hekk kien hemm ħafna somatik illnesses. U once li inti tfejja is-soma, il-psike. Il-psike, placebo effect.
L-effett ikun. Imma kiena mutu għax kelli trauma u nsib healer li nemmen fih però. u jgħinni niffaċċja dik it-trawma, ma nibqgħux iżjed mutu. Imma naħseb li kien ħerba li stajjeb ukoll u kemm istajjeb ukoll minn li jidher. Ukoll jista' jkun ukoll imma għalija Kristu jiena ma jaffaxxinanix bil-mirakli li għamel. Sa ftit żmien ilu jien ma kontx nemmen li jeżisti, taf. Imbagħad meta bdejt nara di l-istorja. Kristu jeżisti tgħid? Eh, għax mit sena qabel kien. Storiku li Kristu jeżisti ma. Le għax kontrajt teorija li kif naqbad ngħidlek, tefatni fuq triq oħra u għed mela le, mela di ħadu minn fuq din l-istorja, x'mitej sena qabel Kristu kien hemm ieħor li jagħmel l-istess ħaġa. viċin tiegħu, imma mhux l-istess. Imma ma bdejt nara diegħu ta' meta bdejt nitkellem mar-Riki u tani aspett ieħor. U qed tistja naħseb li vera eżista mela. U spiċċajt ħal ġo rabbit hole. U naħseb li eżista, ħanejtek. Tħalt f'rabbit hole xi ġifieri. Tibda għax jiena għandi OCD mbagħad jekk naqbad ħaġa, fimt ngħid irrid nidħol dejb fiha. Allura dħalt fiha għall-aħħar u qisu Kristu stejġja il-dijaw li ssallab, l-istorja li ssallab jisa kienet staged. Jekk inti tara il-film li ġie projbit hawn Malta, The Last Temptation of Christ ta' Scorsese. Martin Scorsese.
Martin Scorsese, ostja. U jekk inti rajt il-film Silence ta' Martin Scorsese u koll. Dan ma żewġ films. Silence huwa wieħed mill-iktar film kattoliku li qed tagħmel Martin Scorsese. Dan jirrakkonta storja ta' menter ġiżwita u li mar il-Ġapan biex jikkonverti lin-nies ta' hemmhekk. Huwa sar Buddist imbagħad, sar bħalhom, iżżewweġ u kien jgħix bħala Buddist. U żewġ studenti li kellu il-Portugali u l-Ispanja Ma ridux jemmnu li l-master tagħhom dak li kien the ideal spiritual leader tela' hemmhekk biex jikkonverti lil ħaddieħor jikkonverta huwa stess. U marru daw iż-żewġ żgħażagħ eh, Ġiżwiti biex iltaqgħu miegħu. U Marru villaġġ fejn l-Inkwiżizzjoni Ġappuniża huma kienu jqisu l-Kristjaneżmu bħala xi ħaġa straniera, barranija, li qed tipprova tidħol u tikkontamina l-kultura Ġappuniża. Allura dawn kienu kontra r-reliġjon għax kienet ippreżentata bħala xi ħaġa barranija, xi ħaġa minn barra. U dawn iltaqgħu miegħu ma' dan il-master tagħhom għallilhom għax ikkonverta u eh, huma baqgħu hemm il-Ġapan u qed minnhom qatluh U ġegħluhom il-villaġġ li kienu insara, ġegħluhom jirfsu stampa, immaġni, tal-Madonna jew kurċifiss. Uħud minnha nbeżgħu u għamlu hekk, oħrajn irrifjutaw u spiċċaw martri. Anke hekk il-martirju kien terribli, eh, kienu jorbtuhom f'bambu met u jitfawhom il-baħar biex jerqu jifgaw hekk. Biex ma jitilawx il-fuq. Biex biex eżatt biex ma ma ma jgħixux. Imma jien poġġini fi kriżi dan il-film Silence għax fi żmien il-gwerra, fi żmien il-faxxisti, meta Mussolini talab lill-professuri tal-università u kull min kien jgħallem fl-iskejjel tal-gvern biex jiddikjaraw li Huma jaqblu mal-faxxiżmu u li l-faxxiżmu huwa tajjeb. U mill-Vatikan qalulhom eh, tistgħu tiffirmawha però żaw istituzzjoni mentali ngħidu l-għana fil-morali li eh, Lilek ngħidlek eh, jiena naqbel miegħek, mentri f'qalbi ngħid jiena ma naqbilx miegħek. Ma naqbilx miegħek. Trid nifirma nifirma biex inkompli nsalva l-familja tiegħi, eċetera. Allura kif dawn in-nies li mitu martri ħallejnihom imutu martri mentri daw il-professuri Għadnilhom u hija ferma bosta l-intenzjoni tiegħek hija tajba. Nista' nieħu immaġni u ngħid jiena hija biċċa karta, hija biċċa karta pesta u l-fatt li qed nirriġetta ma fissirx li jiena qed nirriġetta dak li tirrappreżenta. Eżatt. L-istess bħalma kienu l-ewwel martri insara, kien jgħidulhom inċensaw l-allat foloz. Nistgħu nagħmel ftit irmiet tfalu u jgħidu wara. Hocus pocus.
Imma allura daw id-double standards illi li li idejquni. Jien fil-verità meta nibda nara. Sinċerament dal-film minn raħ eh, huwa terribli, eh? Għaliex inħallu villa sħiħ imut martri meta stajna ngħidulu ħares inti billi tneħħi dik l-istatwa statwa tirraġetta mhux dak li tirrappreżenta bħal min għandi ritratt tommi tgħidli qattaw. Ma nħux gost inqattaw imma mhux ritratt. Il-memorja laqgħu.
Eżatt, eżatt. Imma l-memorja tibqa' f'qalbi. Mhux hekk?
U l-istess The Last Temptation of Christ, eh, meta ġi projbita Malta, ma daħalx Malta, jiena mill-żmien kont nikklassifika il-films. U konna natuhom rating. Rating da tajjeb għat-tfal, da għaż-żgħażagħ, da għall-adulti, da mhux tajjeb għall-adulti u age ħażin għal kulħadd. U u The Last Temptation of Christ ma ħalewx jidħolhom Malta. Għax inqajjem problema teoloġika, meta Kristu fuq is-salib skopra jekk ħajtiva sal-aħħar. Il-Kristjaneżmu se jiġri wara u f'ismu jsiru battalji ta' reliġjon u in the name of Christ ikun hemm l-inkwiżizzjoni u in the name of Christ evil ħadd m'għandu l-ebda dritt li tgħid evil jew tippriedka priedka kontra t-tagħlim tiegħi u salvazzjoni biss fil Knisja Kattolika, u barra mill-Knisja Kattolika m'hemmx salvazzjoni. Dawk kienu ideat komunissimi. U f'dan il-film, meta Ġesù kien fuq is-salib, qal jien hekk ħa ngħid iva, ħa nippermetti dawn l-inġustizzji kollha li saru u se jsiru f'ismi bħala reliġjon. Huwa niżel minn fuq is-salib u mar jgħix mal-Madalena li hija fiction. Imma dal-film ġie projbit. Kristu kien Alla imma kien ukoll bniedem. U bħala bniedem kien jibża, kien jitwerwer, kien jitlaqlu, kien biżlu. Uman hu x'inhu. Eżatt, kien uman bħalna barra. Kellu tfal ukoll. Ma nasibx, ma eh, l-istess kulħadd għandu dritt jgħid li jrid. Jekk eh, Pero provi tu. Jekk għax eh, ma daw għaw, dik is-setta u x'inhu jgħidulhom bħalissa. Jekk għax kien hemm teorija li kien mar jgħix ma' insomma. Jekk mar hemmhekk żgur li le. Imma x'aktarx kellu tfal ukoll. Prove it. Għandek dritt Pero prove it.

Hemm dik is-siġra li hemm fit-triq ir-rabat. Issa mieta tidherli. Mela. Imma ħadd ritratt u ġibta fil-faċċata. U mbagħad għandek il-Charles de Foucault u Mater Teresa u familja sabiħa. U dak ktibtu għalija dal-poeżiji Mbagħad. Dik il-poeżija kiefra? Aha.
Imma ktibtu għalija għax nieħu gost nesprimi dak li nħoss. Il-ħolma tiegħi ħanilek xi ktib fl-introduzzjoni tiegħu dak ktib. Li tħawwel siġra li tikteb ktieb li twelled tarbija. Dawn huma t-tliet xewqat kbar li kull bniedem jixtieq iwettaq f'ħajtu. U jien għamilthom it-tlieta. Jiena ħawwilt siġra, niftakar meta kon konna l-iskola primarja tal-Furjana, kienu ħaduna biex Niżrgħu siġra bħala t-tfal fuq il-fosos tal-Furjana, mbagħad neħħewha din siġra da siġar li nikteb ktieb irnexxieli u li nwelled tarbija irnexxieli wkoll. Issa Kif irnexxieli nagħmilhom daw it-tlieta? Aqra l-ktieb għax inkella ħieles. Għażilt imħabba ġdida. Meditazzjoni fuq il-ħames Vanġelu, Colin Apap. U għadem il poeziji nixtieq dedika lilek li tajtek. Nixtieqlek ħabib. Jisema. Nixtieqlek ħabib. Għaliex inħobbok ħabib. Nixtieqlek li tbati waħdek ħafna drabi. Nixtieqlek li tħossok waħdek, abbandunat u mitluq. Saħan sitra minn dawk li tħobb u fdajt ħafna. Nixtieqlek li tħoss l-uġieħ tal-mard fiżiku, it-tgħawwiġ, waħdek f'sodda mimli mard, fejn kull ħoss u dawl idejqek, u kull kelma li jgħidulek biex ifarrġuk tħossha vojta u bla sens. Nixtieqlek il-fjask l-insuċċess li tħossok umiljat u mwaqqat ċajt qudiem l-oħrajn li tisti u tkun sfurzat li tingħalaq waħdek bil-mistħija. Nittama ħabib li tħossok bla ibda valur. Vojt. M'għandek xejn xi tgħid. Afdat biss fejn jaqbal jaqbel lil oħrajn biex jużawk. Fejn kull kelma li tgħid tiġi interpretata ħażin u mħares b'suspett. Nittama ħabib li tifhimni. għax inħobbok. Nixtieqlek biss ħaġa waħda, li int stess tkun taf kemm tiswa u kapaċi waħdek. Tibqa' sod.
Thank you. Fimta?
Fimta.
Din l-ewwel biċċa ma qrajt l-ewwel. Fimt l-ewwel biċċa u għaftem. Luis Gallia li konna l-Università flimkien. Luis Gallia kien kien student miegħi l-Università. Għamna 8 snin aħna l-Università. U Luis kienet jagħmel il-BA miegħi mbagħad kompla l-liġi. U mbagħad daħal fil-politika, sar segretarju tal-Partit Nazzjonalista, ħadem biex jitneħħa Borġ Olivier, eċetera. Insomma għandu storja, storja interessanti ħafna. Ek tistinna naħseb jew gost. U batlu kopja ta' dan il-ktib. Għatlu lu, għajdli x'taħseb. Għalli qrajtu ta' Qal li l-iktar li għoġbitni kienet nixtieqlek ħabib. Għax turi ħafna darba għanna n-nis. Ila, ila. Naħsbu għom li nqodum fizdu għom. ħan nibnu l-om sinsla. Ma titħalli għom anka jaqaw. Basta ma jweġġawx. U tejnhom iqumu. Imma jekk ma taqax ma tifhem xejn. Ekku, ma tkunx isfel fil-qieħ, ma tkun taf xejn vera. Ma meta tkun is jinnajt is-salib tmux tfittxu. Is-salib jiġi. Is-salib jiġi. Pero meta jiġi ifhem is-sens tiegħu. Għax jekk ma tifhimx is-sens tiddisprambat. Pek tifhem is-sens eh. U inti tfitt sponsor u fader għal-ktib.
Jekk jista' jkun għaliex għandek xi wieħed? Le, mhux insaqsu aħna jekk hemm xi ħadd eh, il-kodba dejjem ikunu interessanti. Forsi nexxinna naqrawhu. Nispera.
Għandi Sett ta' poeżiji bħal dawn, kemm bil-Malti u bl-Ingliż ma hum hekk, ġegħluk taħseb f'dik l-iskop. Kultant nikteb jien nikteb il tal-ħut imma meta nagħmel xi ġojt nkun qiegħed daħla.
Ħallik nillufok.
Grazzi Fader tal-istedin.
Jen nawguralek. Thank you ħafna. Silli għal Mirko, intelligenti dak il-raġel.